Дәрес очрашуыбызны башлыйбыз. Быелгысы ел театрыбыз өчен зур вакыйгаларга бик бай. Шуларның иң әһәмиятлеләренең берсе, татар театрына нигез салучыларның берсе, күренекле драматург, танылган режиссер, талантлы артист Кәрим Гали улы Тинчуринның тууына 135 яшь тула. 135 ел була. Шул уңайдан без инде театрыбызда чараларны башлап та җибәрдек. Күргәнегезчә, менә бүген безнең дәрес очрашу бара. Бу безнең икенче дәрес. Әлбәттә, бу дәресләрне без республикабызның мәктәпләре, гимназияләреннән килгән укучылар белән уздырачакбыз. Э, дәресләрдә шулай ук безнең күренекле җәмәгать эшлеклеләре, сәнгать әһелләре, язучылар, галимнәр, җырчылар катнашыр дип көтелә. Дәрес очрашулар Кәрим Тинчуринның тормыш юлы һәм э, иҗатына багышлап уздырылачак. Шулай ук театр тормышында барган вакыйгалар белә дә укучыларны таныштырачакбыз. Ә инде максаты нидә дигәндә, әлбәттә, без яшь буынны, үсеп килүче буынны үзебезнең биек шәхесләребез белән таныштыруда. Без аларга күбрәк үзебезнең бөек шәхесләребез турында мәгълүматлар бирү, аларга күбрәк информация бирү, алар турында күбрәк сөйләү һәм инде әлбәттә укучыларыбызны э, театр сәнгатенә, әдәбиятка якынайту, аларда театрга карата, әдәбиятка карата мәхәббәт тәрбияләү. Шулай ук инде максат укучы мәктәп белән театрны арасындагы дуслыкны ныгыту, дуслык күперен озынрак ясау һәм инде әлбәттә укучылар арасында талантлы балаларны барлау да күз алдында тотыла. Шушы укучылар арасында кайберләре әдәбият юлыннан китәр, кайберләре театр артисты булыр. Менә бу яктан да булышлык көтелә. Кыскасы, дәресебезне башлыйбыз. Бүгенге дәрестә безнең Казан шәһәре, Киров районы 4-нче гимназия-интернат укучылары катнаша. Кызлар гимназиясе, шулай бит? Хәерле көн, кадерле укучылар, хөрмәтле Гүзәл Илдусовна. Килүегез өчен бик зур рәхмәт. Иң зур рәхмәтебезне инде мәктәпнең директоры Алмаз Гаязовичка белдерәбез. Инде зур хөрмәткә лаеклы кадерле кунагыбыз белән дә таныштырыйк. Күренекле язучы, күп кырлы талант иясе, э, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Ләбиб Лирон улы Лиронов белән Лиронов бездә бүген кунакта. Әлбәттә, э, Ләбиб ага, сезнең турыда инде күп сөйләргә мөмкин, шулай бит. Сез бүгенге көндә бик актив язучы, җәмәгать эшләрендә дә бик актив катнашасыз, иҗатта да сез актив. Һәм инде э, тормыш юлыгыз, иҗатыгыз буйлап бераз сәяхәт ясасак, Без сезнең инде күп кенә журналларда эшләвегезне беләбез. Салават күпере, э, Казан утлары, Шәһри Казан журналларында эшләгәнен беләбез. Ә инде 2013 елдан башлап шулай бит? Сез инде э, безнең Мирас журналын җитәклисез. Баш мөхәррире булып эшлисез. Инде э, Ләбиб әфәнде инде ул балалар журнал, балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә актив яза, актив иҗат итә. Шулай ук без аның күп кенә жанрларда иҗат итүен дә беләбез. Инде менә аның языл җырлар Автор икәнен дә беләбез. Шулай ук драматургиягә кагылсак, сезнең Әлмәт театрында шулай бит, Түбән Кама театрында, Минзәлә театрында, Әтнә театрында, Буа театрында да аның әсәрләре э, репертуарда барды һәм бара. Алдагы көннәрдә дә зур сәхнәләрдә сезнең э, әсәрләрегез куелырга язсын. Шушы урында инде без туктап торабыз, әле без сезнең иҗатыгызга тукталачакбыз. Инде мин укучыларга кайтам. Укучылар, э, без бит инде әйттек шулай бит, э, э, Кәрим Тинчуринның тормыш юлы, иҗаты турында сөйләшәчәкбез дидек. Э, менә сез инде бик данлыклы танылган гимназия шулай бит. Э, мин сезгә сез инде әлбәттә Кәрим Тинчуринның тормыш юлы, иҗаты турында Бик яхшы беләсездер шулай бит. Менә мин сезгә инде сорау рәвешендә аның тормыш юлына кагылышлы кайда туган, әти-әнисе кем, Казанга кайчан килгән, иҗаты кайчан башланган, менә шул сорауларга кыска гына җавап бирсәгез иде. Иеше буларак.
Кәрим Чичилинең пьесаларында бөек идеаллар, кешелеклелек һәм мәхәббәт кебек төшенчәләр турында фикерләр әйтелә. Ләкин шулай ук эгоизм һәм наданлык кебек сыйфатларга нәфрәт белдерелә. Ул драматург шушы сыйфатларга чын сәнгать чараларын таба.
Рәхмәт, Мәликә. Әйдә, сызлар, тагын. Карим Тинчурин Пенза областында туды. Ул аның бик
Яхшы кушылыгыз кызлар ирекне. Монда инде кемгә дә басым ясамыйбыз. Э, бу инде сезгә алдан әйтелмәгән иде, шулай да шундый Драматургның иң популяр әсәрләр Зәңгәр шәл, Сүнгән йолдыз бар әсәрләрендә кеше, кеше проблемасы бар күтәрелә. Заманча сыйфны хәл итә. Э, халык фикерләре үзәгендә тора.
Яхшы, рәхмәт. Кәрим Тинчер татар драматургиясенең э, йөзе каршы булып, э, милли сәнгатендә иң гомерле әсәрләр яза һәм иҗат итә һәм күп кенә артистлар аның әсәрләренә пьеса уйнап, матур иҗади юлга чыгалар.
Крим Тинчурин хикәя жанрында да чын комедиограф дип әйтсәк тә, бер дә ялгыш булмас. Бу яктан аның бер юбилей хикәяләре аеруча характерлы. Шушы шырын шәһәр тормышын һәм үзләренең кысан дөньяларында яшәүче кешеләрнең вакчыл теләкләрен ача.
Әйтеп үтегез.
Шулай ук Кәрим Тинчурин сәйяр труппасында актер булып уйный һәм үзен труппасын җыя.
Тагын ниләр беләсез, әйтерсез? Яхшы, рәхмәт сезгә. Инде күмәкле кунагыбыз Ләли Бәлмәтегә шундый сорау бирәсе килә. Сезнең Кәрим Тинчурин исеме сезнең тормышыгызда, иҗатыгызда нинди роль уйнады һәм уйный? Һәм иҗатыгызга ничек килеп керде? Сезнең бит әле шундый шигъриегез дә бар. Иҗатыма керде, шигыремә керде Тинчурин, әйе. Менә шул турда фикерләсәк иде. Сез бит инде журналларда да күп эшләгән, бәлки мәкаләләр. Менә ул моның өчен башта бәләкәй генә балачакка кайтып килергә кирәк. Мәктәп елларына ни өчен дигәндә, без э, бит инде китап укып үскән буын, сезне дә китап укыйдыр дип беләм, барыгызны да имин китапсыз. Булмый инде ул телефоннар. үз ролен үтәсә дә, китапны онытырга ярамый. Менә шул китап укыган вакытта без инде э, китапханәдә шәхсән мин бөтен китапларны да диярлек укып бетереп бара идем. Шуңа күрә безнең ул вакытта күңелле сәхнә дигән китаплар чыгар иде һәм әлбәттә драматургларның пьесалары чыга иде, басылып чыккан китаплары бар иде. Без инде проза әсәрләрен укып бетергәч, шигырьләрне укып бетергәч, менә шушы пьесаларын укыйбыз. Шул вакытларда инде сүз дә юк. Галиәскар Камал инде безнең театрның атасы дип әйтгәндәйме, пьесаларның иң камил язучыларның берсе. Аннан Мирхәйдәр Фәйзи, Галия бануын беләсез дәйме, иң атаклы әсәре. Аннан кала инде менә бу безнең Тинчурин, Зәңгәршәләр шул ук Сүнмә сутлар бөтенесе монда инде сүнгән юлдызлар. Сүнгән юлдыз. Сүнгән юлдызлар әйе. Менә шундый э, драматурглар. Аннан инде Таҗи Гыйззәтләр, анда әле безнең шушы Туфан абый Миңнуллиннар инде соңгы вакытларда. Туфан абый әйткәч, тагын шуны искә төшерәм. Э, Туфан абыйның әйткән сүзе бар, пьеса ул безнең үзе бер әдәбият дип. Чөнки безнең татар пьесасы Ул әдәби жанр кебек, проза кебек укыла торган әсәр. Менә ул элек язылганнар. Хәзер генә ул теге хәзерге яшьләрнең пьесаларында, соңгы елларда язылган пьесалар ул алай булмаска мөмкин, чөнки анда инде ремаркалар, ниләр бик юк. Ә безнең элекке драматургларның анда аңлатмалары бар, кемнәр катнаша, анда бик тәмле сурәтләнгән әйме. Бөтенесен күз алдына китереп, бер тулы бер проза әсәре, роман укыган кебек укый биреп пьесаларны. Менә шундый вакытларда, әлбәттә, Безнең өстәл китапларының берсе инде шул Кәрим Тинчуринда булды. Без инде аның язмышын аяныч икәнен беләдек. Менә шушы репрессия дигән елларда ул бер ул гына түгел, бик күп безнең асыл затларыбыз, шәхесләребез менә шушы репрессия эләккән. Менә шуларны да искә төшереп, аннан менә шундый язмышның миңа шундый бер борылышы булып алды. 1986 елны мин менә шушыннан Хәзерге Тинчурин театры бинасына ерак түгел генә безнең язучылар йорты бар. Шул бинада инде 1986 елны язучылар элекке Гидов бинасы шунда язучылар йорты булып, анда инде без э, барып килеп йөри башлаган идек. Ләкин миңа шунда эшләү насыйп булды. Туфан абый ул чагында Туфан Миңнуллин язучылар союзы рәисе иде. Миңа инде насыйп булды әдәби фонд Директоры булып эшләргә 25 яшь иде миңа ул чагында. Мин моны нигә искә төшерәм? Менә шул әдәби фонд директоры булып эшләгәндә без инде менә вафат булган язучыларның семьяларына, гаиләләренә барып, аларның хатыннары яисә балалары булса, аларга ярдәм итә идек. Алар белән күрешеп кайтулар, Мөмкин кадәр матди ярдәм күрсәтүләр дә бар иде. Һәм көннәрдән бер көн менә шул мин килгәннең күп тә үтмәде. Безнең бухгалтер ул вакытта Нурия апа бар иде. Шул Нурия апа әйтте, Ләбиб, әйдә барып кайтыйк әле, без Заһидә апа янына диде. Тинчуринның э, яшь чакта хатыны Заһидә э, э, яшь чакта фотосы Заһидә апа. 86 елы иде. Бу 86 елны минем көндәлеккә язылып калган иде ул. Ул вакытта алар чынлап та Ялгышмасам, Татарстан урамындамы, әллә чынлап та Тинчурин урамындамы? Га бәйле җирдәме шул тирәдә торадыр ул. Без анда барып, Заһидә апаны менә мин шунда күрдем, шундый бер ул чагында инде. Матур әби инде, әйме, күп сөйли, хәтерле әби. Әле аннан соң да шактый гына яшәде. Аңа инде ул вакытларда безнең язучыбыз, Олпат язучыбыз Рабит ага Батулла барып йөри ди, аның хатыны белән икесе бер барып йөриләр, Заһидә апаны карыйлар, булышалар, ярдәм итәләр. Мин инде менә шул бер очраклы рәвештә бер барып кайттым һәм инде мин күпмедер дәрәҗәдә менә шул чор тарихка орындым. Тинчурин гаиләсенә орындым. Аның белән сөйләшеп утыруыма күпмедер хәзер дә күз алдында тора. Менә мин инде күпмедер хакым бар дип уйлыйм Тинчурин турында сөйләргә дә. Менә шушы сөйләгәннәрдән чыгып, Инде күрәсен, мин башымда йөрде ул Тинчурина теге репрессиягә эләгүләре һәм аның шунда атылып безнең шушы Рәсәй төрмәсендә дип әйтик инде, Казан төрмәсендә һәлак ителүе һәм аның бүгенге көндә кабере дә юк. Менә шушылар уйланып йөрибез, йөрү һәм әлбәттә инде менә бу үзенең хезмәттәшләре арасында менә шундый сатулар, шикаять итеп куядыр, жалобалар бирүләр һәм менә шулар аркасында инде гомере сарыф ителгән менә шундый талант. Бер гаепсезгә инде ул вакытта бик күп шәхесләр эшләп булган. Менә шушы әйбер минем уйланулар Йөри, йөри, ул миңа менә шул 87 нче ел мин аны озак тормыш язганмын да икән, ә шигырь. Шигыремә керде тинчү. Шигыремә керде тинчү дип мин аның 31 августта язган булганмын, 87 1987 елында мин шуңа күрә сезгә шул шигырьне сурәтләп бирим әле. Менә монда әйтелеп китте, тинчү менә ул менә шушындый кыяфәтләрдә булган дип уйлыйк. Зәңгәр шәлне язгач, анда

Бар йокымны үзе белән алып, вакыт узып бара, төн чиген. Театрдан кайтып килешеме, шигыремә керде Тинчурин. Шигыремә керде, сәлам бирде. Анышлап диде ул, бүген дә Зәңгәр шәлдән халык айный алмый, белсәң иде, шатлык күңелдә. Үз-үземнән көнләшәм мин бүген. Сәер, ләкин рәхәт көнләшү. Шул көндәшем белән төнне айкап, кайтып килеш әле, сөйләшеп. Зәңгәр шәлнең төсе уңмас төсле, куммас төсле аңа тузаннар. Урамнарда әнә Булат диеп, сәлам Булат диеп узалар. Булат роле яшьләр өчен дә бит. Тик нигәдер үзем уйнасам, халык аны ныграк аңлар сыман. Каным кайный шулай уйласам. Без кабызган утлар сүнмәс алар, дип җырладым бүген көндәшкә. Ярый, сау булып тор, минем әле кереп чыгасым бар сәйләшкә. Саубулашып чыгып китте шулай, таңга каршы китте Тинчурин. Уйламагандыр да көнгә кадәр, озак узачагын төн чорын. Һәр заманның яман чире була. Туберкулизлары, тифлары, саф җаннарны кырган шәхес култы, йоткан нәфес култы, типлары, җинаятьне мөмкин яшерергә, мөмкин әйе ярлык тагарга, саф күзләргә карап мөмкин лә ул халык дошманы дип атарга. Үлгән көнен мөмкин яшерергә вакытлыча, ләкин ансы да бәгырьләрне телем-телем телеп, йөрәк сыхрый, әрни, җан сыза. Сәхнәгә ул уйнар өчен түгел, яшәр өчен менгән, яшәгән, озак тормас, сүнәр дигәннәрнең бәбәгенә карап, Яшәргән, яңа сортлар ашкан Минчуриндай, сәхнә серен ашкан Тинчурин, төннәр аша килгән шул серләрне хәтер йомгагына мин чорныйм. Менә шундый шигырь язганмын. 26 яшьлек 26 яшьлек егет дип әйтәм. Язучы булган. Менә шундый борчылып, менә шундый үземнең уйлануларым белән Монда сәйдәш тә Монда барсы да кергән шулай бит тормыш юлы иҗаты. Тормыш юлы да әнә үзенең менә күп вак күп вакыт менә күрсәк үзенең каласын белмәк менә кабалага эләгәсен дип әйтик инде. Репрессиягә эләгәсен дә инде теге чамаламагандыр инде. Менә шундый заманнар, сәйдәш менә шундый теге дустын югалту аңа шулай ук. Монда бик күп трагик Фактлар бик күп. Ләкин менә бу шушы чорга хәтле, менә бу шушы чорларда, ул ничәнче елгы фотодыр әйтәмим, ләкин 1929 елны менә тагын шундый факт була, аны инде э, бөтен э, режиссер да үзе булгач, артист та үзе булгач, кайбер талантсызрак, э, уйный алмаганрак шәхесләр дип әйтик инде, көнләшеп, кызыгып, аның өстеннән инде шикаять белдерәләр һәм аны театрдан җибәртерергә ирешәләр, җибәртүгә. Карим Тинчурин инде сөргенгә дип әйтеп үзенчә бер җылга ул китә, бер җылга ул вакытта вакыт әйтелми, э, җибәрәләр Әстерханга. Әстерханның анда вакытта театр була, ул шул театрга килә, андагы артистлар, бит җанып торган яшьләр була, мин ул менә узган ел шул театрның урыны янында басып тордым, Муса Җәлил урамында ул Әстерханның Кремль янында җырак түгел, шушында безнең ул вакытларда шаулап торган йөз еллык дип әйтик инде безнең татар дөньясы. Менә шунда чарасыздан дип әйтик инде Кәрим Тинчурин бер сезон театрның бер сезоны шунда эшләп ала. Мин инде моны хәзер инде белеп сөйлим, моны миңа Роберт Авип аталарының мәкаләсе килгән иде безнең журналга. Безнең Мирас журналында менә яңа гына чыкты, икенче санда безнең Мирас, әгәр дә киосклардан игътибар итсәгез, күрсәгез, алырга тырышырсыз, анда менә шушы хәл турында язылган. Аның белән шул да әйбәт кенә эшләгәндә, яңадан кире Казаннан чакыру килә, чөнки театрда э, хәлсезләнә, куерга э, пьеса юк дигән кебек, инде үзара нәрсәдер эшен беткәннәр, Тинчуринның кирәклеге ачыклана һәм аны кире кайтырга чакыралар. Менә шул вакытта ул аның тегендә инде яратып өлгергән булалар, театр труппа хезмәткәрләре, артистлар аның белән фотога төшәләр инде. Менә шул теге яшь егетләр, кызлар ана шундый фотолары да безнең журналда басылып чыкты. Менә шундый вакыйга да була. Әлбәттә, нык эшләгән, талантлы кешенең шәхесләрнең ул хәзер дә шулай, элек тә шулай булган. Аның янында инде менә шушындый фаҗигале Хәлләр дә, ниндидер инде теге донослар дип әйтик инде, э, чын нәрсә белән әйткәндә, андый вакытлар гел булып торган инде 37 нчы елларда, 30 елларда бигрәк тә шундый хәлләр булган. 30 нчы елларда Такташ чорында да, Такташны да шундый э, әдәби судлар оештырып, менә шундый хәлләр булганын беләбез. Тинчурин да менә аңа инде үзе белән аралашкан, дус булган кешеләр дә кайчагында кисәк борылып, бер әсәр язгачтын, аңа әйтик, Фатих Сәйфи Казанлы дигән э, язучы аны миннән әйбер урлаган, дип инде менә шундый хәлләр була. Хәзер күргәнегез бар да, җыр дөньясында да минем җырны урлаган, минем җырны җырлый дип сөйләшәләр инде хәзер инде кайсы. Электә булган, электә булган андый хәлләр. Менә анда да язучылар арасында шундый ниләр булып алган. Менә ул турыда да безнең яңа санда Равит абиның Күкариза дигән язмасы анда бездә басылды фотолар белән.
Шәхес андый баклыкларга бирешмәгән һәм анда һәм монда иткән һәм монда бер бер әйберне онытмаска кирәк. Менә Зохилә апа. Ул аңа тугрылыклы булып калган ханым дип әйтик. Тугрылыклы булып калган ханым, менә мәхәббәт тарихы дип әйтсәм дә, аларның мәхәббәтләре турында Равил Табинның язганнары бик күп Равил Табин. Аларда аларда сыбрак Ләбибә җан дип тукталырбыз әле шулай бит. Әле аларда. Аларны да әйтеп үтәрсез. Аларда сыбрак тукталырбыз. Хәзер инде менә Зур рәхмәт. Әлсә тагы бер шигырь бар бугай. Бар анда бар. Икенче рәйдә башлау. Зәңгәршәл турында.
Әйдәгез. Хәзер менә алайса э, Зәңгәршәл бар бит инде безнең. Менә аның уйналганына хәзер инде бер гасыр, бер 100 ел үтеп китте. Әйме 100 ел Зәңгәршәл уйнала безнең театр сәхнәләрендә үзешчәннәр Театрларда да һәм Камал театрында дип әйтик, һәм аны менә инде без даими карап торабыз. Яңартылган вариантларын да карыйбыз әйме. Менә мондый сүз әйткән була э, Марсель Сәлимҗанов әйтә, Зәңгәршәл татарны яшәтүче көч бит ул ди. Әйме. Ә инде менә Туфан абый Миңнуллин бу зәңгәр шәлгә кагылышлы мондый сүзе бар. Карагыз инде ул зәңгәр шәлгә. Кемнәребез генә юк анда безнең. Барысы да үзебезнекеләр ди. Чынлап та ат кораклары да бар, әллә кемнәр бар әйме. Менә татарның әллә нинди типлары менә шушында бар. Менә шуның турында әнә Фәрит э, Бикчәнтәев хәзер баш режиссер Камал театрында. Ул менә шушындый истәлегендә, бер истәлегенә былай дип әйтә. Миңа ди Марсил Хәкимович ди, Марсил Хәкимович э, Сәлимҗанов турында сүз бара. Болай дип әйтте, дип, шәңгәр шәлне, зәңгәр шәлне куйдым мин, ди. Менә ни дип әйтә, куячакмын һәм син дә, ди, Фәрит, онытма сүзләрем, син дә куячаксың, ди. Һәм чынлап та Фәрит Бикчәнтәев зәңгәр шәлне куйды. Менә шушы зәңгәр шәлне Фәрит Бикчәнтәев куйганнан соң мин карап кайткач, менә шушындый шигырь яздым зәңгәр шәл турында. Укыганым бәлки аз булгандыр, караганым булды әллә ничә. Онытылып һәм йотылып, кабат зәңгәршәлне мин карадым кичә. Мин карадым тагын еллар кичеп, кичәгесен газиз татарымның. Бер зәңгәршәл ачып сала гүя, бөтен татар җаным татармын. Кәрим Тинчуринны сагынуымы, Сәйдәшне бу юксынуымы әллә, нинди сере, нинди тылсымы бар? Ни хикмәт бар шушы зәңгәр шәлдә? Моның серен белеп булмас кебек, утырсаң да озак уйга талып. Тәүге тапкыр уйналганга инде үткән икән гасырга дип вакыт. Гасыр кадәр вакыт үткән ләса. Ә ул исән, яши сәхнәләрдә. Зәңгәр шәлгә сәхнә генә түгел, тардыр кебек хәтта сәхрәләр дә. Заман башка, әмма төнге күктә шул йолдызлар яна, балкый шул ай. Зәңгәр шәл ул үксез үткәннәрне хәтерләрдә бер яңарту шулай. Хәтер барда булыр әйтер сүзем. Әйтер сүзем барда әйтим бүген. Гомер буе үксез яшәсә дә, театрлы халык ятим түгел. Театрлы, димәк, аның хәле ул кадәрле мөшкел түгел әле. Театрлы, димәк, уятырлык, мәрткә киткән халык күңелләрен. Караңгылык төшмәс күңелләргә, безнең төннәр якты булыр һәрчак, киләчәккә гел театр белән, халык җыры белән бергә барсак. Зәңгәр шәлне мин карадым кичә һәм аңладым кебек татарымны. Халык белән шыгрым тулы залны биләп алган иде татар моңы. Менә шундый бер шигырь. Э, инде Дәресне дәвам итәбез. Әле Ләбиб әфәндегә тагын сүз биребез, сорауларыбыз күп шулай бит. Инде менә укучылар сезгә сүзне бирәсе килә. Сез бит инде безнең театрыбыз белән бик тыгыз элемтәдә, спектакльләребезгә йөрисез, Сүнгән йолдызларны да карадыгыз сез, Назлы кияүне дә мин беләм. Сез театр җанлы гимназия, алдынгы гимназия. Һәм инде әле безнең менә яшь буынны мәктәп укучылары өчен э, беренче интул 2012 елда республика күләм мәктәп э, э, конкурсы буларак башланып киткән Кәрим Тинчуринга багышланган. Инде без бу 2021 елда менә 5 тапкыр үткәрдек бу конкурс фестивальне, фестиваль дәрәҗәсенә үстердек һәм инде ул
Кечкенә кенәзлекне карап китсәгез, без шат булыр идек. Кечкенә кенәзлегебез, әйе. Әйдәгез, кызлар, рәхим итегез, рәхим итегез. Ничек рәк җай булыр икән? Сезгә карап, чыгыш ясарлар инде. Менә уртагарак басыгыз да, кызлар, уртагарак.

Әйе, халык түземле инде ул, ит башына килгән афәтләрне дә тешен кысып, сабыр кабул итә. Әмма Бөтендөнья сугышында Алман илендә, татар районында бик күп Россия мөселманнары иза чигәләр икән дип хәбәр килде. Анда, мулла хезмәтен үтеп, Габдерәшит Ибраһимов китапханә һәм хор оештырган, ди. Әсирләрнең бар булган куанычы шул җырлар иде инде. Әле шул җырларны Алман илендә җиз тәлинкәләргә дә яздырып караганнар икән.

Туташлар, күптән түгел Шәрык клубында Татар милли кораллар оркестры җитәкчесе Исмәгыйль Мөләкбәров әфәнденең бинекесе дә булып үтте әле. Гармунда Исмәгыйль Мөләкбәров, пианинода Заһидулла Яруллин, мандолинада Солтан Рахманкулов уйнады. Беренче мөселман виртуоз гармунчы Файзулла Атаешевның чыгышы бик кайнар алкышлады.

Сәйяр трупыбызның билгесе дә булыгыз әле. Мин, Галимҗан Кәриев, Мортазин Маскар катнашкан сәнгать бәйрәме гөрләп үсте. Абдулла Кәриев артист комедиясе тамашачы бүлекчә укып булды. Белгәнебезчә, Заһидулла Юлин Тукай истәлегенә багышланган марш иҗат иткән. Тукай маршы диеп бу әсәрне дә башкаралар.
Безнең милләтебезнең бәхете, сәгадәте әнә шул балаларның кулында. Шул балалар аркасында безнең милләтебез алга китер. Бәхет вә дәүләт кошлары шул балалар иҗтихады белән тотылыр. Мин ышанам һәм өмет итәм, бу мәктәбебездә укып чыккан тәрбияле кызлар белән якын бер истикбальдә бик тәрбияле балалар җитешер. Аннан туган мәгариф кояшы бөтен ислам галәмен яктыртыр, җылытыр. Ханымнар, бүген гайрәт вә тырышылык күрсәтә торган көнебездер. Тарихларда күренер ү ки, Ватан вә милләтнең хәле мөшкеллеккә төшкәч, аларны күп мәртәбәләр, хәмиятле ханымнар вә галиҗәнап аналар коткарганнар. Без дә алардан үрнәк алыйк, гыйбрәтләник, кулдан килгәнне эшлик вә киләчәк заманның ләгънәтләреннән котылыйк. Көннәр узар, сәгатьләр, минутлар кичәр, галәмдә мең төрле үзгәрешләр һәм мең төрле бәрелешләр булыр. Бишсе килсә, унысы үлер, ләкин бу мәктәп үлмәс. Бу мөкатдәс бинадан өшеп чыккан кызларыбыз киләчәктә зур-зур ирешләр кыйлачакларын белеп, безгә дә күп саваплар ирешер дип ышанып калабыз. Рәхмәт.
Инде программадан соң инде чыгыш ясаганнан соң шулай бит сез әйтеп киттем инде театр яктылыкка нурга илтә дигән номинациядә җиңү яуладыгыз һәм сәхнәдә бүләкләү мизгелләре шулай бит? Инде менә э, Ләбиб әфәнде бәлки әле ишетмәгәндер дә, бәлки инде хәбәрдә торасыздыр. Э, шул шулай ук бу фестивальдә э, безнең Ләбиб Лерунның да әсәре катнашты. Шулай ук театр яктылыкка нурга илтә дигән номинациядә җиңү яулады. Аны безгә Саба районы Шәмәрдән мәктәбе укучылары алып килде. Чәпәләй белән Тәпәләй Карап узыйк менә шуннан өзек. Рәхим итегез экранга.

Чәпеләй, лә тәпеләй. Юк, куймадык зәйбит. Яхшы, ярый. Рәхмәт. Э, алда да уңышлар. Саба мәктәп э, шәмәрдән укучыларына зур рәхмәт. Инде Ләбиб әфәндегә бәйле сорауларны бирсәк яхшырак булыр. Әйдәгез, рәхим итегез укучылар. Аның иҗатына багышланган сәфәр иде.
Киләчәктә сезнең нинди иҗади планнарыгыз бар? Бәлки яңа әсәрләрдер, шигырьләр? Шуны турында сөйләп китсәгез бик кирәк булыр иде. Аңа хәтле менә сез өзек укыдыгыз, шул өзек вакытында әйттегез бит әле. Киләчәк менә сезнең кебек яшьләргә сезнең кулда безнең милләтебезнең киләчәге дигән сүзләр менә ул бу сүзләр сезнең үзегезгә дә кагыла чынлап та милләтнең киләчәге хәзер инде сезнең кулга күчә Менә сез мәктәпләр бетерсәгез, укысагыз, әле ниндидер һөнәрләр сайларсыз, шул һөнәрләрегез белән безнең милләт өчен, безнең халкыбыз өчен менә шундый хезмәт куюларыгыз һәм әлбәттә әле киләчәктә татар милләте дип җан ата торган, татарча сөйләшә торган, безнең телебездә сөйләшә торган Балалар үстересез дип ышанам, шуңа күрә мин сезгә инде шундый теләкләрне җиткереп куям. Ә инде менә бу киләчәккә планнар, иҗат, иҗади планнар дигәндә, чынлап та хәзер безнең һәрбер әдипнең, һәрбер шагыйрьнең, һәрбер язучының беренче җавабы мондыйрак булыр иде бу сезнең җавабыгызга. Без инде нәрсә генә дип әйтсәк тә, безнең тел төбебездә, безнең аңыбызда, акылыбызда менә шушы милләтебез Ның киләчәге язмышы ята. Без балалар өчен язабызмы? Шигырь итеп язабызмы, әкият итеп язабызмы? Безнең язуларыбыз менә шушы татар баласы укысын өчен, татарча укысыннар өчен дип языла. Без шуңа күрә беренче чиратта шуларны уйлыйбыз, шул хакта уйлыйбыз. Шигырь безнең укучыбыз булырмы? Менә мин инде безнең Мирас журналының баш мөхәррире буларак та, безнең әле Сабан туй, Ялкын кебек журналларыбыз чыгып килә итеге, инде Салават күпере чыга. Менә аларны укучыларыбыз киләчәктә булырмы дип, менә шуңа күрә инде без үзара сүзләр бирәбез һәм инде булыр дибез, ышанабыз, булачак дибез. Чөнки менә сезнең кебек Сездән алдагы буыннар, яшь буыннар кебек татар гимназиясендә укучы балалар әкрен-әкрен генә менә шундый татар җанлы, татар теле дип үзебезчә менә сезнең дә әле приза акцент белән сөйләмәде, шундый матур итеп сөйләдегез менә монда утыручы кызлар. Сезнең дә менә шундый хәзер инде шундый бәләкәй балалар бар. акцентсыз нисез менә шытырдап чәтердәп шеш сөйли торган шигырьне дә әкиятне дә хикәяләрне дә үзләре дә яза хәзер хәзер инде безнең элек язган шыр белән без язган шыр белән менә балалар өчен язган инде балаларча язган шигырьләребезне бүгенге көн язган балалар арасында җир белән күк арасы Хәзер инде шундый камилүлә, биш яшек балаларда. Без гаҗәпләнә идек. Элек менә Владимир Ильич Ленин дигән шәхес бар бит инде, бездә музейлары да бар. Менә Ленин 5 яшендә әни сүзен яза белгән. Мин хәзер инде азрак кына җылмаеп та куям, чөнки э, әни сүзе әле ул татарча 3 хәрефтән тора. Әле э, русча мама сүзе ике тапкыр кабатлана, ике генә хәрефле. Аны белү җиңелрәк тә була. Ә хәзерге балаларны карагыз сез, яшь ярамда, бер яшьлек балалар инде ул телефонда уйнаулар гына түгел, әнда рәсем ясарга тотынсалар да, шигырь сөйләргә тотынсалар, алар инде безне таң калдыралар. Шуңа күрә бүген язганда да, әсәр язырга уйлаганда да без менә шуларны уйлабрак язырга тиешбез, язучылар. Мин дә шулай уйланам. Элек язган, балалар өчен язган шигырьләр белән бүгенге балаларны бик шаккаттырып булмаска мөмкин. Һәм анда элек язган шигырьләрдә, балалар өчен язган шигырьләрдә Авыррак сүзләр дә булырга мөмкин. Чөнки бүген балаларның теле э, аз гына түгел, шактый ярлыланып килә. Шәһәр балаларыныкы да һәм шул ук авыл балаларыныкы да шушы бүгенге за- техника заманы дип әйтик инде, телефоннар заманы да бәлки бардыр инде монда төп сәбәбе. Шуңа күрә шушы өзеклек булмасын өчен, минемчә, балалар өчен язучылар, шагыйрьләр м, Менә шушындый аңлаешлы телдә язырга тиешләр, алар шулай да язырга тиешләр дип саныйм мин. Менә шагыйрьләр. Мин шундый рухтарак шигырьләр язарга тырышам. Нәби әфәнд соңгы вакытта чыккан иң э, җәмәгатьчелекне кузгаткан шигырегез туды бит әле шулай бит. Укырсыз микән? Ан сезгә дәшәмме? Әйе. Ну, инде бындагыларга кагылмый бит инде ул. Алар Кәшән бу сөйләмисез әйт. Сөйләргә мөмкин инде. Ну, үзегез теләгән булдыгыз алар. Әйе, сезгә дәшәм дип.
Бәлки менә мин монда берәр шигырьне хәзер карыйм әле. Сезгә дәшәм дигән сүз ул бигрәк тә мөрәҗәгать ителә ул шигырьдә. Әгәр дә Инстаграмны карасагыз, килеп чыгарга мөмкин. Миндә дә бар бик күп. Менә көз көне Җанисәп вакытында чыкты. Ул бигрәк тә менә маңкырт телле, э, русчарак тәрбияләгән балаларын тәрбияләгән ата-аналарга, әби-бабайларга адресланганрак шигырь иде ул. Менә шундый шигырь. Э, кайберләрегез бәлки укыганда булгандыр. Әйе, менә шуңа күрә инде монда мин хәзер нәрсәдер уку турында сүз алып бармыйм, ләкин менә сүз сөйләшә сөйләшә нәрсә дип әйтим инде. Сезнең дә арагызда шигырь язучылар бардыр, ул булмыйча калмый, чөнки ул шигырь шундый әйбер, ул гашыйк булган кешеләрдә бик еш була торган әйбер. Бер дүрт еллык булса да шигырь белән язасы килә, канатланып йөргән вакыт, чөнки инде ул романтика дигән кебек инде әйме. Шуңа күрә монда инде мин сезгә бер бәхет, нәрсә соң ул бәхет дигәнгә менә. Без бит инде гел сорыйбыз, нәрсә соң ул бәхет дип үзәйбез. Мин ул сорауга гадәттә үзем бик җавап бирә алмыйм да, ләкин менә еш кына болай дип бирәм, бәхет. Сез бәхетлеме дип сораган вакытта аны әйтәм дигәндә дә бик сак әйтергә кирәк. Чөнки Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк инде. Яшәвеңә шөкер итәргә кирәк. Менә без шундый яшьтә инде. Сез дә хәзер шөкер итеп яшәсәгез, тагын да әйбәт булыр иде. Чөнки нәрсә ки, менә ул тормыш шундый ул бәллүр кебек, хрусталь дип әйтик, әйме, бәллүр кебек нәрсә. Син менә шундый теге шат, бәхетле әйме кебек хис итәсең, шундый рәхәт хис итәсең үзеңне. Якыннар ниләр бар? Менә авыз тутырып, мин бәхетле дип кычкырып өлгерүең булырга мөмкин. Шул секундтан, ике минуттан сиңа телефоннан шалтырый, ниндидер кайгылы хәбәр килеп төшә мөмкин. Сине өзелә төшә, шуңа күрә күз тидерәсе килми. Аллаһы Тәгаләгә шөкер дип тора кирәк. Мин шуңа күрә мин бәхетле дигән сүзне, мин бәхетле дигән сүзне мин әйтер идем. 96-97 яшьләргә җитеп, үзеңнең парың белән, үз парың белән яшәргә язып, насип булып, балаларың исән-сау булып, якыннарың исән-сау булып, оныкларың, оныкчыкларың исән-сау булып, әйме, Шуларның үз телеңдә сөйләшүләрен күреп һәм шуларның оныкларының да, балаларының да милләтең өчен, халкың өчен тырышуларын, эшләүләрен, нәрсәдер теге сорамыйча, миңа, миңа менә шуның өчен шуны бирегез дип сорамыйча, җаны кушканча шулай эшләп яшәүләрен күреп, менә шундый сау-сәламәт булып инде, сау-сәламәт булсаң да картаелган булырга мөмкин, әйеме?

Дип таба алмый төгәл җавабын. Мин дә эзлим. Сизгән төсле булам. Җилләр кебек аның искәнен. Әгәр бер көн күрсәм ул бәхетне, уянырмын сыман, сискәнеп. Әллә каян тавыш килде шул чак. Һәм әйтте күк миңа шул вакыт. Бу дөньяда синең булуың ул түгелмени инде шул бәхет. Менә безнең булуыбыз да бәхет. Игелекләр кылып яшәргә язсын. Зур рәхмәт, Зәбил әфәнде. Дәрес дәвам итә шулай бит. Э, менә укучылар инде безнең инде барышында да дәресебезнең керген өчен һәм Заһидә ханым турында э, сүз башланган иде. Ләбиб әфәнде дә э, дәвам сөйләп алды. Инде тагын дәвам итәбез менә бәхет нәрсә диде. Заһидә ханымның истәлекләренә кайтсак, ул болай дип искә ала, Без Кәримем белән унсигез ел гомер кичердек һәм ул елларны без бик бәхетле булып яшәдек, дип искә алам. Менә унсигез ел гомер күп түгел инде ул, шулай бит? Мең тугыз йөз унтугызынчы елда алар бергә кушылалар. Дүрт ел никах белән яшиләр. Әле аның истәлекләрендә шундый кызыклы мизгелләр. Никах көне безнең бик матур узды, ди. Тары ярмасы пешерделәр безнең никахка, ди. Иң якыннарыбыз җыелды, ди. Ә кунаклар җыелып бетте, туганнар. Кәрим дә юк, мулла да юк, ди. Көтәбез, монда инде минем туганнарым борчуга төштеләр. Әллә инде кире уйлады микән Кәримең? Ә күпмедер вакыттан соң күрәбез, Поэтны утырып, мулла белән Тинчү Кәрим килеп баралар. Кәримнең кочагында шундый зур букет, матур чәчәкләр ди, һәм кулында миңа зиләнгән бүләкләр ди. Менә матур итеп никах укылды ди, җиренә җиткереп. Без никахлы килеш дүрт ел гомер кичердек, һәм инде ул мине дүрт елдан соң гына ЗАГСка алып барды ди. Һәм инде шуннан соң инде без бик матур гомер кичердек, гастрольләрдә күп җөрдек. Ә үзе гастрольләргә киткән вакытта ул миңа хатлар җибәрә иде. Ул хатларда беренче хатынданың Заһидә дип килде хаты, ә калган хатларында инде ул им хәрефен кушып, мин Заһидәмә әйләндем. Һәм инде ул беркайчан да яратам сүзен әйтмәде. Мин шул Заһидәм сүзеннән аның яратканлыгын аңлый идем, ди. Э, инде менә заһидә ханым турында сүз чыккач сез кызлар гимназиясе күбрәк сөйләшик шулай бит э, заһидә ханым ул шулкадәр данлыклы дәрәҗәле нәселдән статский советник шахбаз гәрәйнең төпчек әхмәровның төпчек кызы бик укымышлы була ул заһидә ханым революциягә кадәр гимназия тәмамлый француз рус телләрен э, француз Рус әдәбиятын камил белә, классик музыка тыңлый, зыялы, затлы кыз була. Менә шушы кызны инде Заһидә Әхмәрованы Кәрим Тинчурин хатынлыкка ала. Инде әйтеп үткәнемчә инде сезгә кызыклыдыр инде иштә ишеткәнегез дә бардыр аларның балалары булмый э, ташкентка гастрольләргә барган вакытта оренбург шәһәренә туйлар егерменче еллар ачлык еллар Менә шул вакытта Заһидә ханым Илгимәнле улы баласын югалта һәм гомерлеккә ана булу бәхетеннән мәхрүм була. Инде тагын менә сезгә кызыклыдыр инде безнең музеебызда Ләби Вәфән дә әйтеп узды, Рабит Батулла, аның гаиләсе соңгы елларда 91 яшенә кадәр яши. Соңгы елларда алар тәрбиялиләр, алар карыйлар. Ул бик тели, ул сөйләсәң бик күп вакыт тотыгыз. Э, э, Кәрим Тинчуринның исемен театрга бирдүендә хыяллана, яна, кие һәм инде бу аның теләге, зур теләге тормышка аша. Безнең театрыбызда 1988 елда Кәрим Тинчурин исеме бирелә. Менә күргәнегезчә, э, без инде шушы исемне йөртүебездә чиксез горурланабыз. Шушы исемне зурлыкта тотуда зур эшләр, чаралар башкарабыз һәм э, шундый дәртләнеп иҗат итәбез. Һәм менә 1988 елда Заһидә ханым э, якты дөньядан китә, үлә, ләкин шушы исем бирелүне ул ишетә. Һәм инде әманәт итеп ул үзенең архивта булган шәхси әйберләрен Кәрим Тинчурин театрына дип атый. Ә инде бүгенге көндә бездә архивта инде шәхси әйберләр саклана, ләкин инде мин әйтер идем, бөтенесе дә түгел, күбесе аның бүгенге көндә Камал театрында, анда барып сез күрә аласыз шәхси әйберләрен экскурсиягә барсагыз, спектакльгә барсагыз, һәм инде милли музейда да саклана. Ә бүген инде мин сезгә үзебездә сакланган менә ә, Заһидә ханымның сандыгын күрсәтмәкче булам. Менә шундый матур сандык, ә, матур сандык безнең музеебызда бүгенге көндә саклана. Шушы сандыкны ачып җибәрсәк, аның эченнән килеп чыга менә шундый альбом. Альбом менә бу альбом инде ул Заһидә ханымның альбомы. Сез моны дәрес беткәннән соң якыннанрак карарсыз әле, ә, якыннанрак карарсыз һәм менә монда инде Ул бит инде гимназия бетергән. Менә монда инде шундый фото сурәтләр, гимназиядә укыганда төшкән һәм балачак фото сурәтләре. Моны якыннанрак сезгә күрсәтермен әле, ярыймы? Ага, менә альбом. Һәм инде тагын сандыкка эчкәрәк керсәк, сандыктан килеп чыга менә шундый сумкасы. Заһидә ханымның бездә инде саклана бүгенге көндә бик кадерләп саклыйбыз. Һәм сумканы ачсак, Нәрсә бар икән дип, әлбәттә, хатын-кызның монда бизәнү әйберләре шулай бит. Һәм менә монда инде исле май, духи дибез. Бераз исе дә килеп тора инде, иснәп карарсыз. Менә духи саклана. Инде эчкәрәк керсәк, инде монда Үзләренең шәхси әйберләре һәм менә шушындый фотосурәт килеп чыга Заһидә ханымның менә инде чибәр, шундый матур, шулай бит. Ләкин ул үзе әйтә, мин бик чибәр түгел, и, минем кәримем чибәр иде, ди. Мин э, үзен ул матур дип әйтми, ләкин соклангыч, матур. Инде э, шулай ук тукып ясалган менә шундый сөлгеләр, аларның э, шәхси әйберләреннән безнең музейбызда саклана. килеп чыга, шул кадәр матур. Һәм инде беләсез инде сәяр труппасы артисткасы икәнен, һәм менә шушындый фотосурәт сәяр труппасы төркеме сулдан беренче Заһидә Әхмәрова һәм Кәрим Тинчурин да бар. Дәрес беткәч барырсыз. Инде менә шул урында без

Заһидә ханымга халык дошманы хатыны дигән ярлыгы тагыла. Тик ул үзенең иренә тугрылык саклый. Вафаты алдыннан Заһидә Заһидә ханым үзендә сакланган әйберләрен, кулъязмаларын, фотоларын Тинчурин театрына тапшыра һәм Тинчурин музее оештырырга васыять итә.
Бу эш ничек тора соң? Бу эш ничек тора? Менә күрсәттем бит эшне. Шулай бит әле әфәнде. Әйе, менә беренче дәрес безнең башланып китте. Мин әйткәнемчә, инде менә э, без шәхесләребезне э, Буыннарда буыннарга тагын тотыйбыз бит инде шулай бит. Аларның биеклеген саклау безнең театрыбызның, музей хезмәткәрләренең төп эше ул. Вакытыбыз булу сәбәпле инде кыска гына. Без әлбәттә курыкмыйча әйтә алабыз, бүгенге көндә зур чаралар, зур эшләр башкарабыз театрыбызда. Менә иң зурларыннан гына әйтсәк тә, бүгенге көндә безнең Кәрим Тинчурин паркы бар. Кәрим Тинчурин паркында шушындый зур шәхесебезнең бюсты булдырылды. Аннан соң инде менә театрыбызда шушындый бюстлар. Аннан соң инде безнең халыкара милли драматургия фестивальләре бара театрыбызда. Әйткәнемчә, мәктәп укучылары белән дә без фестивальләр уздырабыз. Аннан соң инде менә юбилейлар вакытында без уздырдык. Иали дибез инде, алар белән Рәсәй күләм конференцияләр. Аннары беренче тапкыр музей хезмәткәрләре менә милли республикабызның милли музеенда Кәрим Тинчуринның тормыш юлы, иҗатына багышланган зур күргәзмә оештырдык. Барысы да менә шулай бара. Һәм инде тагын музей безнең эшебез инде. Ә менә Кәрим Тинчуринның әсәрләре бүген дә актуаль дип шулай бит сәхнәләрдә зурлык белән, зур э, алкышлар белән, тулы заллар белән бара бу яшерен батырын түгел. Безнең театрыбызда да, Камал театрында да, республикабызның э, Россия төбәкләре театрларында да, хәтта чит илләрдә дә куелды. Э, зур уңыш белән бара дибез. Һәм менә минем үземдә шәхсән шундый кызыксыну туды. Э, без э, э, Кәрим Тинчуринның 130 еллыгына шундый альбом белешмә ясадык. Республикабызның барлык театрларында куелган, бүгенге көнгә кадәр Россия күләмендә чит илләрдә кайсы театрларда куелган, без шушы белешмәгә тупладык.

Гүзәл Дусуллов. Зәхилә, Зәхилә Мамытовында. Безгә дә бу шәхес бик якын, чөнки безнең архивыбызда да бар фото. Зәхилә ханым менә шушындый күлмәк киеп, шушындый ак фартуклар киеп, гимназистка формасында, ул да бит инде беренче кызлар мәктәпләрендә укыган. Шуңа күрә ул да безгә якын кызлар, шулай бит, димәк, без өйрәнәбез аларның тормыш иҗади тормыш юлларын. Аннан соң инде менә Ләбиб әфәндегә дә

Әлмежән дигән китабына таянып, татар теле грамматикасы дәресен куйдым. Ел саен дәресләр конференцияләрдә уздырабыз, халыкара дәресләрне күрсәтәбез. Менә сезнең журналларыгыз да безгә бик зур ярдәм итә. Бик көтеп алабыз. Тагын да тагын да булсын. Журналыгыз яшәсен. Молодец, киләгез.
Безнең беренче дәресебез Рабит Батулла белән булды. Әйткәнемчә, Рабит Батулла бик Тирән тел, э, Кәрим Тинчурин тормыш юлы һәм иҗатын тирән тел өйрәнгән шәхес. Э, ул инде менә әле яңа гына мәкаләдә шулай дигән иде. Кәрим Тинчурин театрына рәхмәт белдерәм, аның музеена э, Кәрим Тинчуринның э, мирасын тиешенчә саклыйлар һәм аны зурлыгын тотуда зур эшләр башкаралар дигән иде. инде бәя дип уйлыйм нәби әфәнде шулай бит рабит батулла исеменнән шуңа күрә э, бер дәрестә генә бөтен нәрсәне сөйләшеп бетереп булмый шулай бит алда да сезнең белән очрашулар язсын укучылар э, сезгә бик зур рәхмәтләр белдерәбез бүген шушындый дәрес очрашуга килгәнегез өчен алда сезгә укуыгызда зурдан зур уңышлар Әйе, алда сезне зур юллар көтсен. Ә, Ләбиб әфәндегә әйе, шулай ук зур рәхмәт белдерәбез. Вакыт тавышы шундый эчтәлекле, матур, э, кирәкле дәрестә катнашканыгыз өчен, үзегезнең фикерләрегезне, э, иҗатыгыз белән таныштырганыгыз өчен уңышлар, уңышлар сезгә. Менә мин дә сезгә дәвам итеп

Бу бүләк инде бүләк булгач инде ул бушлай киләс. Менә 20 укучы, иң алдынгы укучыларыбыз инде Гүзәл Илдусовна, э, үзегез теләгән вакытка бу февраль аеннан май аена кадәр э, үзегез теләгән спектакльгә безгә килә аласыз. Рәхим итеп алыгыз бүләкне.
Фестивальләребез кызык торсын, безне чакырып торыгыз.